Wayah ini kadada tarawat lagi buhannya ai, mambuang duit haja, kada tapakai jua, haduhai heh. Selain ngitu, manjadi wadah bakabun wan baungutan nang babujangannya, pas ai sudah wadah bapacaran di situ jadinya ya kalo. Nah, nang kaya ini kisahnya.

Tarminal panyanggah Bukit Waluh nang digawi model imbah rampung, sampai wayahini balum jua digunakan muhunnya. Sampai runtuh ngini jadi sangking lawasnya ngituh buannya ai. Hasilnya, wayahini terminal ngituh kaadaannya kaada tarawat lagi sudah buannya ai. Nginih kelihatan tumatan kundisi bangunan nang sudah ditumbuhi awan rumput. Bahuma aja sudah di situ di terminal itu buannya ai. Hahaha. Tarminal nang manghabiskan duit sampai sepuluh koma tujuh miliar ngitu buannya ai, hanya dijagai oleh saorang haja. Hasilnya, bangunan tuha ngitu dimanfaatkan oleh urang-urang tertentu buannya ai, gasan wadah maksiat wan wadah bamabuk-mabukan, buju-bujurnya lah kasampatan bujur mencari wadah nang kaitu buannya lah, buju-bujur. Salain tadi, ada jua nang mananami gasan bekabun waluh. Nyaman banar hasilnya di gangan surang di rumah, kada betaha lagi ke pasar manukar. Nang kaya ini pang keadaannya sudah nah, melihat surang ikam nang kaya apa, kada tapi taurus banar. Maka bila rami sore-sore itu nah kakanakan bebinian itu bepacaran. Asingnya ha kahujung sana kahujung sana bilang baragapan surang ni titik haja pang banyuliur malihat tapi ngalih ai di barat urang tu rajaki mata maka bilanya bamojokan ni tu baciciuman lah apa lah ngini sarba salah surang ha managur apabila malam raminya urang baminuman ai kakanakan handak ditagur salah kada ditagur salah bujur bujur mambari muar. Apabila nya bisukan tu uyuh banar manyimpuni segala botol-botol minuman itu. Sabak. Ngini pang rancak nah kawan mananolongi. Apabila nya kadada gawian itu inya lah datang ke sini mendangani mananu rumput di sini. Kadang-kadang kami ni nah betatanaman ai segala waluh ngini nah daripada nukar malarai kan. Gasan di rumah tu gasan manggangangan sayur. Ujar warga nang ngarannya Iwan Pitak bapadah tantang jaman bahari sabalum dibangun triminal ngituh buannya ai. Nang beisi ngitu ngarannya Haji Utuh. Lalu dijual lawan penguasa urang sugih.

nah itu awas sudah dia no daripada di pasing perumahan orang anu apa kah itu datang penguasa orang kaya lah sugih ya ya uji orang tuh sugih datang ke sininya gitu tadinya jangan hendak mulah anu ya termin anu anu mulah terminal nah kayak gitu ya sudah kisahnya nah kayak itu aja kisahnya aku dapat info kayak itu aja lah jadi tapi pas wayah ini pas sudah jadi wah kada terpakai sama sekali membumbung duit saja jadi ibaratnya tuh kayak pola berhentu jadi ah terminal tuh jadi dipakai orang buat apa nggak sam jualan nggak sam wah macam lah ada kayak tua itu kan menikmati makanan khas orang barat dengan harga bojo bujur murah kada perlu lagi becari bejauh-jauh wayah ini di samarinda manyadiakan makanan orang barat. dengan harga bujur-bujur murah acil PA syukuriah nang manyadiakannya nah datang haja ke sungai kledang nang berada di samarinda seberang kada usah jauh-jauh lagi nah kaya ini kisahnya. Di sungai lulut banyunya surut Rami urang raminya manggalau bundak Jukung tabatak, tandap wan pangayung Inyalah Acil peah Sukuriah nang diisi warung peah babinian nang lahir di Jembayan ngini manampaikan makanan hanyar di warung ampunnya. Bah lah cil, makanan apa pulang ngitu cil. Lain makanan Indonesia atawa makanan Jepang buannya ai, tatapi makanan urang barat jar, nang kayapakah makanan urang barat ngitu lah, barat banar pinanya. Warung Peah baisi dua macam makanan hanyarnya, yaitu sosis Amerika wan mihun Balanda. Ngitulah masakan urang barat jarnya. Nang mambedakan rasanya ngitu yaitu sambal Acil Peah nang padas bujur buhannya ai. Kada tahu barapakah sidin bapirik lomboknya nginih? Lima belas buting kah Cil?
oh ada acara wawancara lah nah orang berjualan diwancarain nah ulun nih berjualan tuh ada satu macam tagal habisan benar lagi nah tinggal neng ini macam-macam sebulan sekali macam-macam masakan ulun nih ada neng ini anak tahu sosis amerika nah han sosis amerika ya tahu yang mana

Harga nang ditawarkan Acil bujur-bujur murah, tumatan sribu sampai tiga ribuan haja jar.

Monggo ongkos ke sini ke Samarinda nih hanjak makan ano makan luar negeri kayak itu itu aja.
Ya bayang haja asli kamu jangan terlalu bawa pandil. Ujarnya Acil Peah, warungnya ngituh kaina maulah pulang makanan hanyar lagi jar. Masih dirahasiakan ujar sidin. Nang pasti ditunggui aja buannya ai. Tunggui aja ja Acil, tunggui sampai balumut.